Demat. Demat. Setu niverenn c'hwec'h. Petra c'hoari ganit? Niverenn miz Ebrel.
Daou vil naontek.
N'oc'h ket digemer mat, gig kezikoñ. Me e tornoz.
Un ennabadenn vo well-boaz keleier, goude-se pep hini e c'hoari, hag war-lerc'h trawal n'int ket c'hoario video. Setu. C'hoant 'peus kregiñ gant ar c'heleier? Ya, me zo vont da gregiñ. Oc'h me zo vont da gomz diwar-benn Sony. diskuliet eo bet da c'hwezek a viz Ebrel gant Sony e oant o prientiñ ur PlayStation pemp. Fin n'eo ket anvet WC met ar raktres. Met tu zo dija da lârat vo ar PlayStation pemp. war a seblant ez eus dija studioioù labourat 'vit sevel c'hoarioù 'vit al letrin-se. Ha dasparzhet e vo muioc'h ar c'hi-diorren adalek bremañ. Setu ar c'helo brasañ diwar-benn al letrin-se zo a-benn ar fin ar bleudenn galet a vo unan SSD evit kad prantajoù kargañ berroc'h zoken evit c'hoarioù bras peogwir ar skouer a zo bet roet a oa hini Red Dead Redemption daou. a zo war a seblant evit kargañ ar c'hoari hir spontus zoken evit ar PlayStation pevar Pro. N'oc'h o deus c'hoant gwellañ da lodenn-se. Setu, n'oc'h a pezh a zo lâret dija e vo peadra da lenn pladennoù bepred. N'oc'h vo ket ul letrin hepken evit traoù niverel, enfin hep pladennoù pe un dra bennak fetis. ivez e c'hallo lenn ar c'hoarioù PS pevar N'oc'h ket an dud, fin an dud a c'hallo mirout ar c'hoarioù PS4 evit c'hoari war ar PS5. hag bah tu zo da soñjal evel kalzik letrino e vo c'hoarioù a vo war an daou er penn gentañ. Da skouer, me zo tu da gomz diwar-benn diwar-benn Death Stranding hoc'h ec'hoari ya dres.
Setu a-hend-all e vo ur c'hrewerier newe. Ur c'hrewerier. C'hrewerier trugare hag ur gartenn c'hrafek newe. Marteze ur PSVR all. Gwellaet, mes n'eo ket sur tamm ebet. Boaiaus ez vefe. Hag evel-just, e vez zoken ma kavan me servij da netra e c'hallo ar c'hoarioù bezañ euh sellet war skrammoù aizka. Ya.
Hag a-hend-all evit achuiñ e n'deus disklêriet Sony vo ket a- ne vo abadenn ebet gante en E3. Ya, bah, e miz Even.
tud all o deus lâret se.
EA ivez Ah ben, o deus lâret se. Montrial a ra... enfin, a ra forzh petra en itri da voaz neuze, ne vez ket souezhus. Ar wech diwezhañ e oa bet ur c'hwitadenn spontus, met bet 'vo Microsoft memestra. Ok. Uh, moarvat Bethesda n'ouzon ket, Square Enix n'ouzon ket, Piochum. Gwelet 'vo?
Ubisoft moarvat, Ubisoft a blij Yeah. kalz en itri. Setu.
Um, mes a vont da gomz diwar-benn Star Wars Jedi Fallen Order. Neuze, da an trizek a viz Ebrel daou vil naontek eo bet diskuliet gant EA er Star Wars Celebration, ur c'hoari nevez. Neuze ar Star Wars Celebration a oa un darvoud a oa e Chicago, da'm soñj. Lec'h m'o deus diskouet, d'an daouzek a viz Ebrel, o deus diskouet un trailer evit Star Wars Now. Un devezh goude o deus diskouez neuze an trailer evit ar c'hoari Star Wars da zont, a zo anvet neuze Star Wars Jedi Fallen Order, embannet gant EA ha diorroet gant Respawn. Neuze abaoe ur pennad e c'hortozer ur c'hoari Star Wars, ur c'hoarier. Gouzout a reomp eo bet nullet unan gant EA dija, Oa ur raktres c'hoarier met nullet eo bet peogwir gant Yay a soñje dezhe e oa ret dezhe kaout c'hoarioù live-service, da lâret eo c'hoarioù lec'h-mañ-du da gendalc'h da c'hoari bepred, neuze c'hoarioù liesc'hoarier gant c'heller lakaat an dud da baeañ forzh pegement. Ha neuze gant istor Battlefronta ouzhpenn gant tout al lootbox spontus a oa bet, bah an dud o doa tamm kroget da golfichañs. E-se neuze, setu, met a nebeud devezhioù ar ganañ-abadenn o deus skignet ur skeudenn diàr-benn Star Wars Jedi Fallen Order hag o deus tweetet ivez neuze un tweet a lâr no, no microtransactions, no lootboxes or no we won't be adding them a single-player Star Wars story for those of you who are ready to become a Jedi. neuze gant an tweet-se, ben a fin ivez a glask Ba dinec'hañ an dud keñver tout ar reuz a oa bet gant Battlefront daou neuze zo ul lodenn a zo bet dinec'het hag met al lodenn vrasañ n'o deus tamm fichañs ebet ken yay neuze n'ouzon ket ma vo trawalc'h. N'eo ket bet diskouezet gameplay c'hoazh met embannet eo bet un trailer gant skeudennoù a zo sañset o tont eus lusker ar c'hoari ar pezh 'vez graet kalzik er mare-mañ. komz a ra eus an istor dreist-holl. Eus an istor a dremen just goude ar rantri p'emañ an impalaerez o c'harloañ an urzh sixty-six aze, c'hwec'h ha tri-ugent, evit chasel lac'hañ an holl Jedi. Neuze e vez c'hoariet un tudenn anvet Kal hag a zo ur padawan hag a glask chom hep bezañ kavet gant an inkizitourien. Neuze o deus embannet ivez war ar c'hoari gant emgannoù Kleze Laser dreist-holl, ha neuze mem lakaran da soñjal dreist-holl er c'hoari diwezhañ Star Wars ar c'hoarier a oa Star Wars Force Unleashed, ha war ur Beat'em All oa bet daou, hag war Beat'em All neuze e veze c'hoariet padawan Darth Vader etre an tri ar pevar, pe, enfin, pad an tri pevar pemp, quoi. Eus ar wech-mañ eo diorroet gant Respawn, deus diorroet Titanfall unan ha daou hag evel-just Apex Legends. Neuze e c'haller c'hortoz ur gameplay tost a-walc'h eus Titanfall, da lâret eo gant, gant kalzig a, a doareoù da bignat ha da redek pep lec'h war ar mogerioù ha tout, ar pezh a rankfe bezañ plijus a-walc'h. Kozhve ivez eus ur gameplay un tamm doare Dark Souls da lâret gorrek a-walc'h evit ar pezh 'vefe pell a-walc'h 'benn ar fin eus gameplay Force Unleashed lec'h ma oa kalz muioc'h beat'em all. Eus da welet. lâret o deus e vefe ket ur c'hoari penaos 'vo lâret infiltration peogwir e c'haller soñjal se peogwir 'benn ar fin an istor a zo an Jedi a glask en em guzhat. Neuze marteze e vo un tamm evel ur c'hoari deus des Maies Nevesso Sekiro, lec'h ma zo lodennoù un tamm dreguz ha lodennoù all ba emgannoù normal da welet. Euh, met da'm soñj euh, ar c'hoari-mañ a vo un doare evit EA da brouilh e gouest d'ober c'hoarioù euh, Hep traoù spontus evel Battlefront daou ha da'm soñj ne e heulfont ar pezh o deus lâret ne reont ket ne refont ket a microtransactions hag a lootbox mais euh, mais juste euh, évidemment quoi. Euh, da'm soñj ar, pezh refont a zo gant emañ a refont un dra bennak propre ha tout ha goude e kenalfont ur wech m'o do gounezet fiziañs an dud e kenalfont peogwir E-sklaer eo an doare-mañ a zegas ar muiañ a c'hoant evito neuze. Hag e-vese e chomo ur skouer ah ya mais gwadañneus 'ta oa setu ouzhpenn salud gwadañneus ar c'hoari mat ha tout. Setu.
Matre, pep hini e c'hoari bremañ? Ya.
Kregiron?
Ya, kerzh.
N'oc'h emez o vont da gomz diwar-benn ur c'hoari anvet Hellink, a zo ur c'hoari digoust da c'hoari war urzhiataer n'oc'h Windows, Mac pe Linux. Diorroet ha dasparzhet eo gant Ikigai Games a zo ur studio nevez da noz a zo bet savet a-ratozh evit ar c'hoari-se. Deuet eo maez ar c'hoari e miz Meurzh ma meujons mat, fin nevez eo. Hag ur serious game eo. Bet, bet savet gant euh, evit skol skol-veur Sorbonne. Setu put a vez impliet evit kentelioù zo. N'oc'h ket tremen ra an istor e daou vil pevar-ugent ha galvet e, e vez ur plac'h anvet Elixen da enklask Peogwir eo bet taget servijerioù skol-veur Neo-Sorbonne gant tud ha n'ouzer ket perak. Setu en doa ur visual novel eo Helink awenet spontus gant Aes Attorney met 'deus ken ar fent tout-se. N'oc'h ket Eviton gaman. Rannet eo e cha bistro ha lodenno enklask. ar c'hoarioù a zo diazezet war testennoù benn ar fin pennad ho kelaouennerezh pe pennad ho skiantel, añfin skridoù a vije tu da implij en un doare sirius quoi. Evel evel ar roudenn evit wikipedia petra 'oa seurt-se n'oc'h ket redek gwiriañ piv eo an aozer pegoulz eo bet skrivet ma ra mat ar pennad da ved a sifro a zo bet prouet gant enklaskoù hag all hag all benn ar fin e penn-da-benn Ur c'hoari evit kavout petra zo fake news ha petra n'eo ket. Ya, ober labour, kavout an davioù ha tout ul labour Ya. kazetnerezh kazi. Ya, un tamm.
Euh, N'oc'h n'eo ket start tamm ebet ar c'hoari peogwir e ver sikouret gant un dra anvet Ilex, a zo bet savet gant an arozez, a zo ba, a, di- a ginnig dimp euh, euh, ba, war tachenn-mañ-tachenn, ba, e barzh an destenn-mañ, ret eo zalet euh, An arroudenn n'eo ket resis, ar pezh fin an arroudenn n'eo ket bet komprenet mat gant an den hag all hag all fin bez zo daveout a bennadoù all kwa vez kavet gant an Hilux oc'h aesoc'h c'hoari. Ar pemp chabis diwañ a zo un tamm eñ aber-tre peogwir an dek chabis kentañ a zo bepred war memes skouer met bez zo ur prantad enklask barzh an testennoù ha goude-se ur prantad un tammig... fin daou brantad resis, klask klask titouroù. Fin bez 'zo ur prantad klask titouroù hag ur prantad diskouez d'unan bennak e n'eo ket mat ar pennad a gav eñ a zo un arguzenn enep pezh 'teus tec'hon avat. Hag ar pemp chabis diwañ ma n'eus ket an divlodenn-se Hag ba zontet vez e oa bar ar marteze ret klozañ an istor hag n'eus ket kement pe chaobian peurbarzh al lodennoù all e oa tud ober fazioù memes tra war ar glask. Oc'h erfin n'eo ket ken anat setu. Plijus 'm eus kavet an doare da c'hoari. Dedennus-kenañ eo an tem bennafi peogwir e oa kaoz dreist-holl deus an embannerien skridoù skiantel hag o doareoù un tamm skoemp da vont en-dro. Nac'h eo ouzhpenn e oa penn-da-benn deus ar c'houlz peogwir zo bet c'hoazh traoù diwar-benn-se e c'heleier diwar-benn Elsevier hag Springer a zo an daou embanner Skridoù skiantel e Frañs hag a zo penn-da-benn memes tro war pep tra hag a-benn ar fin an dud ar skolioù-meur a bae evit kaout galloud mont da lenn an traoù a zo bet skrivet gant an dud a zo er skol-veur. Fin bezañ un dra bennak a zo... Padal eo bet bet gant ar c'hoant foran. E setu, dres, n'oc'h e-benn a fin e ve ur c'helc'h-bac'h e lec'h ma zo embannerien o c'honit ur bern arc'hant diwar goust uh, uh, enklaskoù a zo sañset foran oc'h en mm. d'ur mare bennak na ket. N'oc'h e oa uh, meus kavet souezhus Pa oan-me o c'hoari, gwelet c'hoazh oa deus ar gudenn-se benn ar fin ar c'hoari a dremene daou vil pevar ugent met gallout a rafe tremen bremañ quoi. Setu. Oc'h eo bah setu, oc'h eo evit diwar-benn an tem-se oa souezhus ket o c'hoari diwar-benn se met dedennus. Oc'h eo 'meus kavet oa efedus berraoc'h eo hag bah fent, fent-tu-se hag speredek quoi. Ur serious game met N'eo ket torr-penn kwa, met fin e vez antet-mat, eo bet savet en un doare kempouez gant tud a a war an danvez, a zo a labour ar skol-veur ha nann-nann, ha tud ivez o deus bet c'ho- da'm soñj labouret evit sevel c'hoarioù video a-raok kwa, setu. An evezh anv ar studio ?

Un teulfilm the internet aon boy. Ya, a vez meneget meur a wech barzh ar c'hoari. Ba se, Ya.
neuze diwar-benn Aaron Schwartz. Ya, N'eus bet kudennoù peogwir e klaske just a-walc'h lakaat skridoù skiantel da vezañ digor d'an holl. ya. Hag a liandor sellet ouzh ar film-mañ. Mm. Euh, din bremañ? Me zo vont da gomz diwar-benn ar c'hoari Risk or Rain Daw. Neuze ma hor silabourien aketus eus petra c'hoari ganit ho po merzet meus komzet diwar-benn ar c'hoari-mañ Hermes Krabin. euh, ar miso.
Neuze Risk a raint dav a zo ur c'hoari deuet e-maez en Early Access d'an eizh warn-ugent a viz Meurzh daou vil naontek hag a zo diorroet gant ar studio Hopu Games. Neuze heuliad ar c'hoari Risk of Rain an hini kentañ neuze, da lâret eo roguelike. savet gant heuliad al liveoù lec'h m'eo ret kavout an treuzdouger, lec'hañ ar pennenebour a warez-nyañ ha tremen da live da-heul. Ouzh enor glask an treuzdouger el liveoù vo kavet enebourien, pa vo lac'henne e rofont arc'hant hag an arc'hant-se vo tu prenañ objedoù a lako ar c'hwezher da vezañ galloudusoc'h ha gouest d'ober traoù nevez, da skouer bezañ un objed a roio ul lamm ouzhpenn pe unan a lako an enebourien da darzhañ pa varvont pe ar bamm traoù a-seurt-se a-benn ar fin. Perzh bras ar c'hoari intañvell ar c'hoari Binding of Isaac gant ur roguelike all e dija e dargouezhek neuze bewech e objedoù disheñvel ha goude ur mare an dudenn a deu da vezañ galloudus spontus tarzh pep tra a tarzh eus pep lec'h hag Hag e fentus-tre gwelet penaos e penn-kentañ 'oa un haroz normal ha goude dre forzh dastum objedoù a-gleiz e gazioù e teu da vezañ galloudus-tre hag gouest d'ober ar bern traoù neuze. Se zo ur perzh bras a vez miret neuze en eil rann. An dra pennañ a cheñch en eil rann keveriet gant hini kentañ eo e tremen er c'hoari neuze an hini kentañ 'oa ur side-scroller e daou-d. Hag aze an eil a zo un TPS, neuze third-person shooter, e 3D. Ar pezh a cheñch kalz a draoù. Me miret eo bet ar gameplay, penaos ar mennozh orin, met evel-just diaes da gavout an treuzdouger e 3D, met kempouezet eo bet gant un aura aesoc'h da welet a-bell. Adsavet eo bet ivez an tudennoù, an objedoù evit klotañ gant ar ment ouzhpenn, met adkavet e vez memestra gant plujadur objedoù ha tudennoù ar c'hoari kentañ a zo bet adsavet me a vez miret memestra ar spered ar c'hoari. Evit ar poent n'eus nemet pevar live, hag adkroget 'vez al live kentañ ar wech echuet ar pevare. Neuze n'eus ket deus dibenn ar c'hoari c'hoazh. Objedoù ha tudennoù a vo ouzhpennet ivez evit ar poent vez gwelet zo ur morail war ar pezh n'eo ket c'hoazh er c'hoari. Met peadra zo da c'hoari evit ur pennad memestra klok a-walc'h eo. kalzik a draoù da zibrennañ, dreist-holl e diaes a-walc'h da zibrennañ traoù zo. Evel ar c'hoari kentañ c'haller c'hoari e-unan pe da veur a hini met kreñvaet eo bet al lodenn liesc'hoarier. Kempouezet eo ar c'hoari hervez an niver a c'hoarierien evel an hini kentañ. Gallout a reer c'hoari gant mignoned pe un doare quick-play se zo nevez da lâret eo vez c'hoariet a-enep tud dre zegouezh er bed a-bezh pezh zo plijus pa n'hon eus ket mignoned pe traoù evel-se. Ouzhpenn eo bet ouzhpennet un doare ping evel 'barzh Apex Legends Da'm soñj bremañ an holl c'hoarioù liesc'hoarier o do se peogwir ur mennozh mat-tre a zo bet gant Apex Legends a zo evit lakaat da soñj eo pa vez pouezet war klik ar bouton kreiz al logodenn e vez e vez an holl a wel pezh a lec'h war ar gartenn. Al lec'h m'hon eus kliket, pe genre ha kavet 'm eus an treuzdouger pe redel ur c'horn ennebour-mañ, evel-se n'eus ket den da gomz. Hag e c'haller memestra kentiñ gant ar c'hoarierien all hep kaout ar mikro petra 'vel-se, neuze-se zo mat evit an dud ne fell ket dezhe komz. Dreist-holl war Europa an dud n'int ket tre a-nouez gant ar saozneg, neuze alies ne gredont ket komz pe n'int ket gouest da gomz neuze. Vel-se un doare d'un tamm da derriñ an arzoù etre ar c'hoarierien. Setu neuze hervez an diorroerien e vo echuet an erlec'h-se a-benn ur bloaz. se o fal. ar pezh zo vez kavet alies a-walc'h ar lierc'h-se ur bloaz pa vez echuet quoi. ur bern c'hoarioù ar lierc'h-se ne vez morse echuet mais aze da'm soñj e ra berzh tre. da'm soñj o deus gwerzhet déjà milionoù a Eilennoù. Neuze e vo kendalc'het, az pe'meus embanneus dija ar an isdivadenn evit an doare quality of life hag kempouezhet un tamm traoù zo. setu neuze da heuliañ marteze e komzin diwar-benn se pa vo ermaeziet evit gwir benn ur bloaz. Benn ur bloaz.
Mat. Bon, bah bremañ abadenn berrañ ar bed. Petra reomp pa c'hoariomp ket? Ba me ha Len, bannoù-treset, levioù bannoù-treset, souezhus, den bet ne va merzet. N'oc'h ket ar wech-mañ on da gomz diwar-benn ul levr bannoù-treset anvet Le Prince et la Couturière, pe The Prince and the Dressmaker, peger n'eo ket ur levr gall. me me 'm eus lennadig galleg a zo ha n'eus bet priz Angoulême ar fav evit ar levioù ar vugale e Angoulême ar bloaz-mañ. Setu perak ma c'han lenn hag ivez peger eo bet savet gant Jen Wang a zo ur plac'h hag a ma bet gwelet he labour evit tresañ hepken ha peger devatreset levr-bannoù-treset a oa bet savet gant Cory Doctorow. anvet IRL, IRL, hag a oa mat-tre dija. Met setu ur c'hed eus izorved an istor atreset. Ur an istor a dremen e Pariz, ur seurt Pariz euh, naontekvet kantved euh, ba hunvreiet penn-da-benn quoi. Ha heuliet vez ur plac'h euh, ur plac'h yaouank a zo ar groierez a labour evit groiad. Hag ur priñs belgiat anvet Sébastien hag a-benn ar fin e vez dizoloet buan a-walc'h e plij da paotr-se gwiskañ dilhad merc'hed oc'h c'houlenn diganti labourat evitañ hag ba sevel robennoù evitañ evit ma c'hallfe Lakenn Robeno ha tout-se. Setu, bon, goude-se c'hoarvez a bep seurt re, en em glev fin etre an daou, bez- an darempred etre an daou hag ivez an dar- darempred ar priz gant e e familh peogwir e klaskont evel-just e chomfe kuzh tout an traoù-se hag all. Setu hag bah Sebastien a rank dimiñ d'ur mare bennak pegañ ar priñs ha tout-se. Setu istorioù istorioù priñs vintrev rouantelezh klasel met gant ivez ba klask identelezh pep hini ha petra a blij da bep hini ha tout-se. Hec'h em eus kavet oa dudius hag enfin. Fin a-walc'h kwa, met a fin ne oa ket barnet an dud, fin ivez ne oa ket kennebeut jentil tout an dud peogwir gwelet vez an endro ha digemer fall an traoù, met setu un doare da ba da zigemer pep hini 'vel maman, n'hoc'h am eus kavet va mad. Setu.
Ok. Ha te ? Ba berzh a chouchil anv ho sonerezh. Ya !
Neuze da skouer, pladenn diwezhañ Smolder a zo anvet Times of Obscene Evil and Wild Daring a zo ur bladenn epic doom metal gant lodennoù power metal, neuze petra eo an epic doom metal ? a zo a zo an doare a zo bet mui pe vui ijinet pe d'an nebeutañ brudet gant ar strollad Candle Mask, an album Epicus Domicus Metallicus. hag a zo un doare doom-metal. Neuze doom-metal a zo un doare metal kentañ a-benn ar fin evel krouet gant Black Sabbath, hag a zo gant ur ritm gorrek ha pounner. Hag epic doom-metal a zo gant ar memes ritm-se, mais un doare epic. gant ur c'han sklaer hag, hag peurvuiañ a gomz diwar-benn... Emgannoù. Emgannoù, setu 'ba dreist-holl aze mesket un tamm gant Power Metal komz eus Mogeno. Mogeno, setu yeah. awenet-tre gant uh, pezh anvet Sword and Sorcery, neuze kleze a gudouriezh. Un tamm levrioù uh, doare Royaumes oubliés, Lance-Dragon ha filmoù uh, filmoù fantasy ar bloavezhioù pevar-ugent, vel Willow. Willow pe uh, Conan yeah. the Barbarian, uh, Traversers, ar pe neus awenet un tamm uh, ar film uh, Mandy.
Neuze aze eo Smolder a zo neuze ur strollad kanadian e da'm soñj eo album kentañ hag anavezet a ran peogwir un ar ganerez a zo a labour evit ar chadenn YouTube az anvet Banger hag a zo ur chadenn YouTube diwar-benn ar metal hag a zo bet krouet gant ur paotr anvet Samden a zo anavezet evit bezañ graet dreist-holl ur bern teulfilmoù, met dreist-holl an teulfilmoù brasañ metal Headbanger Journey hag ar film Global Metal a gomz diwar-benn metal dre vras, neuze Global Metal a gomz diwar-benn ar metal pep lec'h er bed, neuze da skouer e broioù Afrika pe broioù ar Reter-Kreiz, an traoù, pe Azia. Suamerica. Setu, ya.
neuze savet ur chadenn YouTube evit komz eus metal, neuze bezo kronikennoù, pladennoù, bezo ba divarban tout ar pezh a teue maez, neuze bezo traoù bras ha traoù kaskaron meska strollajoù bras hag strollajoù bihan evit lakaat da anavezout. Hag ar pezh ren ivez a oa un abadenn anvet Locorns e lec'h ma komzent eus un doare metal, da lâret eo ar power metal, an doom metal, An death metal, peseurt albomoù deus Awenet a veze ur gaozeadenn pad un eur diàr-benn-se evit an tud a zo nerds bras diwar-benn ar metal. neuze ar chadenn-mañ neuze Sarah hag a zo, a zo ur gronikerez, an abenn-mañ neuze a zo ivez ar strollad Smolder. Ok. Neuze aliañ a ran ac'hanoc'h ma plij deoc'h ar metal da selaou ouzh Smolder ha da sellet ouzh ar chadenn YouTube Banger Setu. Hag evit cheñch e reer un trede Ya, Tra? peogwir hon eus amzer. Ya, peogwir eo berroc'h an abadenn ar wech-mañ hag euh, ar, peogwir ober bet o weler film asambles er cinema, hor Yeah. euh, n'ouzon ket. Euh, setu bet omp o welet Us er cinema, film Jordan Peele. Ya,

Mais vit-on-me a, a lar a-dra-mat vit-on-me peogwir da'm soñj evit tud all e c'hallfe bezañ disheñvel n'eo ket ken euh, sokial ha politikel us eget na oa get out mezuron e c'haller lârat n'eo ket gwir setu n'oc'h eo ba buan ha buan petra c'haller lârat just ar penn kentañ ya ar penn kentañ tout ba bez ur familh o vont da vakansi
ya hag c'hoarvez traoù islais Setu. Noc'h eo...
Ba ya, n'haller ket arat kalz muioc'h evit-se. Ba estreget me 'm eus kavet e ren un tammig anv, zoken ma c'haller lâret ra ket anv spontus peger. Ba penn kentañ eo nec'hus ha goude ba dreist-holl un ergelc'h a zo... Enfin n'eo ket ne ra ket anv n'eus ket da... N'eus ket jumpscare. N'eus ket jumpscare, met memestra e... nec'hus a-walc'h an ergel rak pounner a-walc'h. Ya, n'oc'h meg en ur stumm gav se efedusoc'h Ya. eget jumpscares forzh pegement ha tout-se. Euh, en ur stumm eus lakaet an da soñjal un tamm e It Follows peogwir euh, oa un tammig ma 'm eus doare nec'hamant quoi. doanioù iskis, enfin pep da'm soñj an holl a c'hall bezañ tizhet gant an aon-se hep na vije tamm ebet, enfin n'eus abeg ebet kwa, n'hall ket bezañ posupl met traoù a zo un tamm ya, doanioù penaos diaze ne vez ket displeget kwa. Setu, bah n'ouzon ket par a c'haller lârat diwar-benn ar film adal. Bah euh, enfin c'est plij just eo non Yeah. mais ya Bah tud ouais. azelet enfin Yeah. ar film dedennus. Ya, ma plij d'ac'h ar filmoù spont, mais e bezañ fan euh, pugur hard- hardcore peoc'h rendalc'h et gada gavout riro amzer hag ar hag edaon ha n'ouzon ket petra. Yeah. Setu, fin pennoc'h eo o c'houzout-se.

N'oc'h ket ya gaou memes tra zo ur bern me 'meus kavet oa ur bern lodennoù brav enfin filmet brav quoi. Ah ya bah ya. Ya da sk- war an draezhenn bez' zo ur un taolenn eus a-us oc'h hep arriont war an draezhenn a zo plijus-tre. Fin setu traoù e se n'eo ket radio n'eo ket dispar 'vit klewet da gaout.
Setu heuliet 'vo filmoù pil. Ya, setu.
Setu evit an abadenn-mañ. Ya. Ba kenave Choton.
Ya.
Kenavo. Kenavo.